ndosaka akamuudza kuti inini ndirichi isaya 96 saka ava nhasi unanditi vati bize kunamata chi chisikwa ichi regai ndikudzai isaya 96 inoti nokuti takazvarirwa mwana takapiwa mwana komana exactly. umambo huchawa pafudzi rake eh. zita rake richanzi unoshamisa gota eh, eh. mwari une simba baba nokusingaperi exactly.

hanzi mwana uyo achanzi hanzi baba vekumusorosoro achanzi baba vechi vekumusorosoro achanzi ndiye mwari wacho ndiani uyu ndiye isaya chiprofita panani pana jesu ndosaka nhasi uno muchiona ava vanhu vachiti jesu ndimwari nekuti isaya akaprofita kudhara kuti jesu iyeyo achatonzani saka ndikuda tiende pa 1 uh, timothy chapter 2 verse 5 tione kuti

Christ Jesu. Mediator yo munhu kunongova naMwari mumwe chete kudenga. Pasi panapa pane vanhu saka pakati pevanhu naMwari anzi pane murevereri. Murevereri uyu anzi munhu haasi Mwari. Munhu haasi Mwari. Right, saka ameno munoti munoti kudii nezviri kutaurwa apa? No, ndini nda pilots. Munoti kudii nepari kutaurwa apa pakuti zviri kuzi ndi mediator haafanhe kunge achinamatwa is just mediation ameno ndizvozvo eh. shoko ramwari bavatatu ndinofanira mm. kuconfusa timu iri neisei ndichidaro when we talk of jesus christ ka tiri kutaura zvachrist is the messiah the anointed one dzimwe nguva anotombofungidzirwa kunzi chipoko ari pamusoro pemvura dzimwe nguva Peter anotomborwa neconfusion akati tadini kuwaka dumba renyu nerani nerani bozi anga apinda muglory. Christ can be given any name rinongoita kuti Mwari arumbidzwe. Ndiri kureva kuti chinyi? Mukavhura imimi ngatitange nezvaataura. Mukatarisa mazita aJesu kuOld Testament anonzi ndiMessiah

hamuna kundipa chimirai ndikupindurei Ah, ah, riripo eh jesu achiti ndiri mwari mirai zvemukuru riripo mandibvunza mirai ndikupindurei Kuti verengai isu tinotenda kuti kunongonamatwa munhu one anonzi mwari Eh, pana Mwari pana asi munhu. mirai mirai haasi munhu watefa Eh, nyaya yangu ida kungosvika pakuti kunonamatwa mwari chete Ehe. hakuna chimwe chinhu chinonamatwa kwete ani pana exodus chapter 8 pavhesi ya 20 sorry pa panopiwa mutemo inoguma panotaurwa kunzi usaone wamwa usaone wamwa wamwari kunze kwani kunze kwangu usapfugamire zvisikwa kana kuzvinamata then kune vhesi riri panapa riri kuna philippians chapter 2 pavhesi ya not vhesi 5 not vhesi 5 ini ndiri kuda vhesi 9 yacho saka mwari wakamukudza zvikuru mirai mirai mirai mirai vateereri vanzwe nyaya haize kupindura iyi inyaya yekuti vateereri vazive kuti vanofanira kunamatani saka mwari wakamukudza zvikuru akamupa zita rinopfuura mazita ose eh. kuti muzita rajesu mabvi ose apfugame avari kudenga navari panyika navari pasi penyika, kuti ndimi, ndimi dzose dzibvumire dzichiti Jesu Kristu ndiye She, kuti Mwari Baba arumbidzwe. Saka mirai, handisati ndapedza. Pandiri kuda ndepekuti kuti Jesu Kristu ndiye Ishe, he is the Lord ndiye watinosubmita kwaari. Kana tasubmita kwaari, Mwari unochikudzwa. Saka you shall see kuti the trinity god in one you can't separate the three because pari kunzi kuti ishe munonamata kristu ka muchimuti ndiye ishe
chisheyanai katai mukasara ati tinamate jesu afiripi ati mwari vanzi mwari vakati tinamatane ndiafiripi ataura inini ndikuda kubvunza mwari wacho kuti ishuwa here kuendai pana isaya 45 ato isaya akutaura iri ayo eh, maramba firipi tiri kuti aisaya iri ngatibe tangovhara bhaibheri racho tiri kuti wese wari kushandiswa nemweya wamwari musati ndifilipi moti werenga isaya amene murunzi wazvandiri kutaura tikangovhura isaya ka ndiaisaya futi saka ite jedrabataura kuti afiripi akataura achiti exactly achitauriswa nemweya wamwari uri maari muri kuzvinzwa isaya ari kutauriswa mwari uri maari
tifambe nguva yapera nguva yapera 523 uku pastor uku mondindira kwana jesu luke 48 ngazvichimbidze munogona kuti pari kutsvagwa mavhesi kudai muchitaura manje Ah, nda- inini zvandiri kutaura kwatapsika ndezvekuti magwaro ese akafuridzirwa namweya mutsvene haudzuri paunoda wosiya pausingadi bcause isusu tiri kuti chaishandisa filipi mweya wamwari ndouri kuti pfugamirai jesu mumuti ishe Boa, boa.
5:23 I have sown by myself. Mwari vari kuti apa ndiMwari avari kutaura paya paya ai- ai- ainyora Philip and munhu wese aziva kuti Philip akati aitaura ndiPhilip havasi Mwari apa Mwari ndovari kutaura vachiti ndapika nemashoko anobva mukanwa mwangu Ehe.
Uh, the word is gone out of my mouth in Ma- the righteousness. mashoko and I aya shall- abuda shall zvakare not mashoko return. aya akarurama anzi mashoko aya aambofe achinja kusvika rini narini That unto me every knee shall bow, every anzi tongue kwandiri swear. ini Mavi ese ngaafugame. Mwari chakutanga vapika muzita rani? Muzita ravo. Kuti inini vanhu vese mm. ngavandifugame. Taenda kwaFiripi, aFiripi ari kuudza vanhu kuti ngatinamatei kunani? Kuna Jesu. Saka tikuenda pana Jesu pacho Luke chapter 4 verse 8. Alright.
Makasika ere kusvikapo? Ye ndasvika.
Luke 4 verse 8. Right izo. Ndiri pa 8.
Vari kuti um, Jesu akapindura akati kwaari, Kwakanyorwa kuchinzi, Namata Ishe Mwari wako, umushumire iye oga. Mwari kuna Isaya vataura kuti, Ndinamata ini ndiri chi? Ndiri wani? Jesu zvakare auya ari kuudza vanhu kuti, Namatai chi? Mwari bedzi. PaMateyu chapter 6 9 zviri pachena munhu wese anoziva Jesu akati kana makunamata itii baba vedu kumusoro kudenga. Haana kumboti zita rangu. Now aFiripi ari kuuya achiti mii kana makunamata namatai chi Jesu. Mashoko aFiripi haasi aMwari ndiaFiripi All aitaura. right, mazvita batai makadaro nekuda kwenguva yedu hatingachapfuuriri mberi asi nhau iyi kuti Jesu unofanira kunamatwa here eh, zvinofamba sei tinosimudzira nayo svondo rinouya zvinopawo mukana kune vadaro vedu ava kuti vaende vachinovhura magwaro eh, ndatenda hangu mazvita enyu alhamdulillah ah, kudakara takumana he sangozi vatapsi vamwe vanditi dilana aitaura naye eh, tosira taita tindo eh, ndewakuya wazvita chimuti